Thobela wa ga Mmaketla ke a tla. Ngwana a tswalwa a ba a tšofala. Thobela a sa tla, le lekgono le, Thobela o sa le tseleng. Ka wona mokgwa wo ke re ke a dumediša ebile ke a amogelang. ba uwe ba sa tšo fihla ka gore ke a bona gore thari jalo e atile re katologile mola ra tlogang go di-subscriber tše lekgolo ra ba ra tla ra fihla mo re bego gona ke a le leboga e ile ra swantšhetšana gore re tlo bolela ka ka dika ka seka Ka gopola gore ke se ka no tla ka bolela ka seka, se itlhalosa se le tee. Ka gona ke nyaka re tle re lebelele tlhaloso ya seka re e nyalantšha le seema, go ra re tlo ba re lebeletše seka fela re tseneletše tlhalosong ya sona re hlahla ke dika. A re bone. Re na le tše tlhano dika tšeo e le gore ke di hlophile. Ge o ka lebelela sa mathomo go amuša serole. Ge re lebeletše. ka go letsogo la mmagoja šiuwe ke beile seema ka letsogong la ngele re bolela ka seka ke seka ka letsogong la mmagoja ke seema re lebeletšeng tswalano ya tšona A re thome jwalo. Go amuša serole. Ka seema a re, mpha badimo re ja naye. Go amuša serole ge e itlhalosa yona, go thuša motho, ke go thuša motho. woo e le gore a ka se tsoge a go thušitše. Mohlomongwe motho a sa tšo fihla nageng ya geno a kgopela thušo, ka nnete motho o a re tsebe gore yena a ka ba tla go thuša ka eng, le kholofelo e nnyane moo ga e gona. Feela re a mo thuša. Ke ka fao o bona ka go seema e reng, Mphaa badimo, re ja naye. Go amuša serole. A re ya bobedi, go atlhola sepitša go atlhola sepitša. Ya re re ka seema, Hlaba pitsi o hlabe hlogo, o se ke wa senya moetse wa ngaka! Mo go bolela ka kahlolo. O gopola gore Thakagodimo go amuša serole be re bolela ka thušano. Go ahlola sepitša re bolela ka kahlolo. E ilego ka seema, ka seema e ile hlaba pitsi o hlabe hlogo, o se ke wa senya moetse wa ngaka ge o ahlola molato. ahlola o lebeletše dintlha tšeo di go fihlišitšego fao e sego o lebeletše motho. Ka gore o lebeletše motho, nnete wa geno o ka se re o phošo. Wa e bona? o se ke wa senya moetse wa ngaka go ahlola sepitša. Go seka sa boraro, ya re ngwedi o apogetšwe ke maru, ngwedi o apogetšwe ke maru. O lebelele go seka sa ka godimo le sa ka fase, re thomile ka go šomiša go ka gore dika bontši re di tseba ka go, go amuša serole, go ahlola sepitša, wa bona, o itseba ka go. Mo re thomile ka ngwedi, a ra thoma ka go. Fela e sa wela e sa le seka. A re e bone. Re tlo tla re tlhalosa thutwana e nngwe ya gore go go tlile jwang, go tla jwang gore re šomiše go ge re bolela ka dika. Mola ge re bolela ka diema re no thoma ka go hlalosa ra bolela. E tla tla e ba thutwana e nngwe. A re bone se, Ngwedi o apogetšwe ke maru. Seema, Mong dikgomo, Ithute molodi o etše le mohlabahlanka ba ngadile. Mong dikgomo, Ithute molodi o etše le mohlabahlanka ba ngadile. Ngwedi o apogetšwe ke maru. Ge baowe e be ba phela ba go direla dilo ge ba se gona, na wena o tlo phema bjang? O ile go phela bjang? Mong dikgomo. Ithute. Seka se rileng, Ngwedi o apogetšwe ke maru. A re ya go sa bone, Ke na le nnete ya gore bjalo gona o kgona go ka wa re ya kae. A re go baka meriti le mekgaditswana, Go baka meriti le mekgaditswana. O bakelang meriti le megaditswana? Wena o le legotlo? Gape gore a re wena o ka se be mogaditswana. O bakišetša eng ye e menyenyane ye? A re e bone ka seema. La thakana le tšhela batho ka lerole. Wa le hwetša o fete? go baka meriti le megaditswana. Ge motho yo mogolo a rata go no ikgweranya, a rata go itokela mediro-dirwaneng ya go dirwa ke bana, wa e bona? Go baka meriti le megaditswana. Nnete, o tlo tšhelwa ka marole. La thakana le tšhela batho ka lerole. He banna, re sa le ka moka? O se bake meriti le megaditswana go sa nyako tšhelwa ka marole. Sa bohlano bjale, a re hlanole ka gore be ke tlhophile feela tše hlano. A re go beka, go beka seana lapa, go beka seana lapa. Seema sa gona Moloko ge o eya baneng, o a hwa. Gape se segolo re nyaka go lota moloko. Bjale ga o ekgwa, theletša go beka seana lapa, go thušana go tsebana o gopole goreng di a re tsebaneng ne go ena le meletlo ya go tshwana le bo di a re tsebaneng morago kwale a e sa le gona mamotlhalo kgono re a timelelana re no tseba gore ee kolobe šule ke mamabolo fela ba gabo ba kae. moloko ge o eya baneng, o a hwa. Ke ka faoe go lota re swanetše go beka seana lapa, re tšeana ka boserena. Rena re tla lota re tšeana ka boserena. gore moloko o se ke wa timelela. A re boelela gape re kitime mo go dika tše go amuša serole go ahlola sepitša ngwedi o apogetšwe ke maru go baka meriti le megaditswana, go beka seana lapa, ke dika tša rena tšeuwe. Ke tlo re ge ke nyakile tše dingwe tše hlano, tšeuwe di nago le diema tše di di tlhalosago, tšeuwe di nyalantšhwago, ke tlo bua ke di a kgatišo ye nngwe. Ke leboga go ba gona. Boelela wena o boelele o bone yona thutwana ye o itheeletše gape gape ke moka ge re tlo tla re tsena go ya thutwana ya bobedi ya dika o tla ba tseba re ya kae ke sa lebogile ke rata ge thari ya ta ka tsela ye